40 меңнән ким алучы юк. Бу әйбер белән Татарстанның бер театрда мактана алмый безнең. Алар инде сөйләнеп утырма, инде үзеңне аңламаган әйбер. Мине беркем куймады. Мин аны баштан тудырдым һәм шунда утырам. Яңада буа да театр. Халык надан ул белми. Алар миңгирләр колбас идек, турбаленность, яңа китәләр. Бу театрны ябырга туры килми. Без новаторлар, наверное, менә алга нәрсә сала. Менә хәзер вәзгыять үзгәрә, ә бит үзгәрә өстендә бара. Инде минем коллегаларым күбесе аңламыйлар. Театр фестиваль белән сөйләшеп утырган бар. Әле бергә менә бу әйберләр башлангач, махсус операция башланганчы, әле нинди ел алдан миңа татарның ям шундый бу әйбер белән Татарстанның бер театрда мактана алмый безнең кебек. Алар инде сөйләнеп утырма, инде үзеңне аңламаган әйберләп әйтәсез аңламыйсыз. Үзгәрештә дөнья. Нәрсә үзгәрсә, нәрсә бара, шулай бара. Бер нәрсә үзгәрми Рәсәйдә. Материал. Дөнья да үзгәрә. Ә Рәсәй ул дөньяның беренче, Рәсәйдә үзгәрә дә үзгәрә. Чөнки э, алар менә күпчелек бүгенге көндә халык аңламый, без үзгәрешләр заманында яшибез. Кытайларның шундый мәкалләре бар. Не дай бог, родиться в эпоху перемен. Менә без инде ул чакта тудык. Үзгәрешләр чагында. Потому что если вам угораздило родиться в эпоху перемен, то будьте готовы, что подует ветер перемен. Жил. Әле менә ул жил исмәгән, ул сквозит дип кенә тора тора дигән. Бераз итеп кенә тора сызгырып кына, ә тиздән ул жил ишәсәк. Алар әйтәләр Кытайлар. Бозыгы Кытайлар инде. Әгәр дә сез шушы үзгәрешләр җиленнән куркып,

И ветер перемещает, так подует. И ты себе окажешься там, где ты должен быть. Әле белмәгән җирдә син килеп чыгасың. Син үзеңне әзерләргә тиеш шуңа, менә без театрларга шуңа әзерлибез. Менә ул вазифә үзгәрешенә әзер булырга тиеш. Уларны сиземләү белән. Беләсең ни театр тезбе атабыз без хәзер. Чын мәгънәсендә Станиславский күз аллаган. Станиславский сүзе бар. Человек должен зайти одним на спектакль, или в театр, выйти другим, изменившись хотя бы на йоту. Блин, тряс кенгә булса үткәсә. Хәр яңа бина төзелеп Почти миллиардка яңа бина төзелеп ята. Инде эченә керделәр. Яңада буа да театр төзелеп ята.

Ә бит театраль сәхнә ул бит Анда махсус утлар, махсус мөмкинлекләр булырга тиеш. Анда порталлар бит шәшли. Менә шушындый сәхнә барлыкка килеп ята. Без Аллаһ теләсә, ул октябрь аенда ачылырга тиеш. Без инде 2 елга мы или анда ел ахырында зур фестивальләр үткәрелик, бөтен мөмкинлекләр булган, бөтен техник яктан мөмкинлекләр булган, без сәхнәдә чыгыш ясап Менә син театрга татарлар гына йөрәме? Юк. Элек безнең театрда бермә бер кеше саны арта башлады. Минем иң авыр тема иде менә 14 елларда, 15 елда үзгәреш китте безгә кертә. 16-да без инде бар үзгәртә башладык. Мин бер заман әйтәм, бу театрны ябырга туры килде инде. Минем булмаган артистлар киттеләр, Шараповлар, Әлмиләр ташлап. Әйт, кемнәр китте? Әни үлде ул елны. Шундый авыр еллар булды. И мин мин әйтәм, Раил, син бит метафизик. И менә шушы бу голограммада мин уй белән тези башладым бүтәнчә театрны, бүтәнчә күрә башладым. Тамашачы тузалар, без бөтенесенә кирәк, тамашачы үзе теләп килә, куып китермисең, бер нинди организация кермисең, билет алыгыз дип. Үзләре киргә тиешләр. Нинди ихтияж булырга тиеш. Әйттем бит, ул безнең темада була театры, ул булырга тиеш терапия. Зашел одним, вышел другим.

Без бүтән театр дибез. Без бүтән театр дип язабыз. Твет театрыбыз татар театрымызмы? Татар театры без урысча да уйныйбыз. Татарча да. Ә нишләп сайтыгыз сезнең урысча? Ә шулармы? Ну, белмим сайтны. Татарча бер хат бер сайтны яхшы. Мин теге без сайтны бирдек вообще татарның шундый асыл егетенә Тахир Валиуллин дигән әдми. Валюлин дигән егет ул безнең. Ул чын теге татар, сәләтле үткән егет инде. Теге бер урысча, белмим. Бик дервишне урысча уйнады, Раил дип ясалып бирделәр бит. Шулай килеп чыкты, әйтәм, тиз генә арада чыгарга кирәк иде. Юк, юк. Бизнесмен дә түгел. Бизнесменның ул анда бөтен бизнес бизнеста бит Хотя, хотя, э, Уолт Диснейның шундый сүзе бар. Бизнес, ул миллион долларлар китерүгә кырылган булырга тиеш түгел бизнес. Ул миллион халыкка нинди канәгатьләндерергә кырылган тиеш булырга тиеш. Беләсеңме? Вот бу яктан карасаң, мин ул яктан бизнесмен. Но мин акча, минем, минем хакыйкать акча кырылмаган. Бирдеевныңмы сүзе бар, Ильбилинскийнең Белинский. Русский человек не может быть счастлив, не хочет быть счастливым. Он хочет быть богатым. Деп. Менә безнең халыкны чынлап торып алсаң, безнең халык бәхетле булырга теләми, ул ул бай буласы киләми. Бу наданлыкның иң гүзәл күрсәткече. Халык урысча невежество дип буланы. То есть надан ул белми ул. Менә бүгенге вәзгыятьне аңламый ул. Знай дәүләтне сүгә. Знай аннарсы хатыны сүгә, аннарсы пагудыны сүгә. Шул эш әйберне анардан тормый. Ул белми. Аннарсы кичкә исерек була инде. Или телевизор каршысына тара. Ага. Ул бит канәгатьсезлек чире бездә. Ә канәгатьсезлек чире невежество. Театрларда үзгәрешләр барамы? Менә башка театрларда сез үзгәрәсез. Кешеләр дә үзгәрә. Россиядә театрларда үзгәрешләр башланды. Белмим, безнең театрда үзгәреш бара. Мин үзебезнең театрның Нух пәйгамбәрнең көймәсе итеп күз алдына китерәм. Ә Камал театры? Камал театры проблема сатсы, белмим. Үзләре җавап бирерләр. Но Камал театрымы ул, Станиславский исемендәге театрмы, болай әйтәм, или МХАТмы, үзгәрешләр булырга тиеш бөтен театрларда. чөнки театрны һеч китә каралмый дөнья күләм үзгәрешләр барганда ул шуны чагылдырырга тиеш театр иначе ул бара алмый алга мин бу театр өчен җавап бирәм чөнки мин беләм менә безнең хәзер без теге минем өстенә мендек бер барабыз алтын битнек орбитасында без биш елдан без бөтен җирдә безне көтеп калалар безнең спектакльләр шундый шыбагалар зифа кадыйрова буенча анда тәүбә спектакльләре дәрвиш китте менә хәзер Анда төрле безнең бар бишләп алты спектакль без аны бөтен җирдә күрсәтә алабыз, бөтен төрле халык алдында. Шуларга бәхеткә юл кайда? Дәрвиш, тәүбә, менә урысча уйныйбыз бар бит әле. Аннан соң хәзер әйтәм, Фатима. Менә бу спектакльләр алар бүгенге вазгыятькә кырылган. Аннан кеше торып чыгып китми.

Ул вибрация дә бүтәннәр аңлаешсыз вибрация ул. Без искә таба күтәреләбез, ә астагылар аңлыйсыз килми. Алар миңгелиләр, колбас идек, турбалемс, яңа китәләр. Аңламаган җирдә алар миңгеләп җиңешеләр. Ник моны аңламый? Кая барган ул үзен аңламый. Ул анда үзен кирәк дип саный алмый. Шулар китә. Безгә хәзер берәмләтеп киләчәк каратистлар да, эшчеләр дә, алар кем шушы вәзгыятькә безнең вибрациягә туры килә торган. Менә мин үзебезнең коллективны, театрны күз алдына китерәм, как коллектив буларак. Йөзеп килә балык. Миллионлаган ставридымы, сельдмы, скумбриямы, косяк рыб дип атала. Ул шок кинәт кенә борыла да йөзеп китә бөтен бара. Секунд эчендә кинәт бөтенесе борылалар. Бөтенесе. Юлып, кем команда бирә аларга? Кайларның мозг. Ничек алар кинәткә секунд эчендә борыла китеп бардылар? Менә безнең дә шундый театраль спецназ. команды, күз тимәс. Алар бит монтировщикларда, алар униларда. Без бит менә без кайттык, соңгы гастрольләр булды безнең Башкириягә ноябрь, декабрь башында кайттык без. 30 15 көн эчендә 30 спектакль уйнадык. Кемгә ике кешеләр? Һәр көнне бер районда, район үзәгендә. Шәһәрләр үзгәреп тора көн саен. Көндез уйныйбыз балаларга, мәктәпләргә, Пушкин картасы буенча кич уйныйбыз. Тотым шашы. Ике спектакль. Ике спектакль белән йөрибез. Ничек? Анда бит исәнлек тә кирәк. Анда дирегә кирәк. Мин без мин мактанып утырмыйм. Бу әйбер белән Татарстанның бер театрында мактана алмый безнеке. Бездә иң күп хезмәт хакы алучылар актерлар. Чөнки мин бит аларның хәлен үзем беләм. Мин бүген бөтен менә Татарстан театр директорларына Кара бит әлем. Мин алардан беләсең нәрсә белән аерылам? Мин Мин үзем эшли торган кәнәфине үземнең шуны үзем тудырган кеше. Үзем шунда утырып, үзем итәм. А алар кого-то подсиживали, или их назначили, или алар анда кемдер жалу язып, шуның урынына килгәннәр, или ителә. Алар беләсең, аларны кемдердер куйган. Мине беркем куймады. Мин алар баштан тудырдым, һәм шунда утырам. Шул инде, шуңа күрә мин артистларның хәлен, хәлен беләм. Мин бөтен театр директорларына караганда, мин көн сайын тамашачы каршына чыгам, актер буларак. Чыгам да аңлыйм. Бу бит тамашачы, бу тамашачысына түгел. Бу Уфа тамашачысы, бу Санкт-Петербург тамашачысы, бу Тамбов тамашачысына, бу Новороссийск тамашачысы, бу Грозный тамашачысы, бу Якутск тамашачысына. Калининградтагы тамашачылар. Мин үзем чыгам.